Kurdistan TV xwest wî bibîne û bi bîneran bide nasîn, Cengîr Mededî em vexwendî bajarê xwe kirin. Kalmar li başûr rojhilatê Swêdê pênc sed kîlometr ji Stokholmê dûr e û ji ber ku rê dûr û nexweş bû, diviyabû ku em taştiyan ji Stokholm derkevin ku ber bi êvarê bigihêjine Kalmar û li pêşangehê amade bibin û roja din herin cihê karê wî ji bo hevpeyvînekê. Pêşangeha Cengîr Mededî di Kela Kelmer de cî girt û wê êvarê Kela Kelmer bû navenda rojnamevanan û siyasetmedaran, berpirsên kompanyayên Swêdî li wî bajarî û her wiha şaredarê Kelmer. Sewiya mêvanan diyar dikir ku Cengîr Mededî û kampanya wî gelekî girîng in ji ekonomiya bajarê Kelmer re. Ji ber ku Cengîr Mededî bazara Amerîka bi gelemperî û bi taybet bazara New York ji xwe re kiribû armanc, mêvanê wî herî girîng yê pêşangehê Balyozê Amerîka li Swêdê Matthew Barzun bû. Cengîr Mededî kî ye? Cengîr bi xwe dibêje ku ji ber şerê Iraq û Îranê bi malbata xwe re wek zarokekî di salî bû penaber li kampeka penaberan li Iraqê. Sêzdeh salî ew bi malbata xwe re li Swêd bi cî bûn. Bavê Cengîr Mededî ji binemala Îlyasî ye, ew binemaleke naskirî ye li Rojhilatê Kurdistanê. Dayika wî Mededî ye. Cengîr Mededî ji xwe re paşnavê Mededî hilbijart ji ber ku muzîka wî navî bi Cengîr ciwantir e. Dîsaynên Cengîr Mededî li gelek welatan têne firotin û bazara berhemên wî feretir û feretir dibe. Malbata Cengîr Mededî şahnaziya xwe nîşan dan ku kurê wan bi nav û bang bûye û dê li ser ekrana Kurdistan TV derkeve. Piştî ku me amadekariyên vê programê xilas kiribûn, keça Padîşahê Swêdê Prînsesa Victoria û mêrê wê Prîns Daniel bi mîvandarî çûbûne cihê karê Cengîr Mededî û me jî dixwest ev wêne li gel programê be. Temaşevanên hêja, Em mîvanê biraderekî ne, ji dayik bû bavê xwe nedît. Heta temenê wî bû du sal jê re digotin tu Êranî yî. Lê heqê te tine tu li vê derê bijî. Heta temenê wî bû sêzdeh sal Jê re digotin tu Iraqî lê heqê te tune tu li vir jî bijî. Sêzdeh salî hate Swêd, hesab dibe ku li wir çavê xwe li dinyayê vekirin. Hemû rêga li pêş wî hatin vekirin. Bi xwe nasî ku Kurd e. Em hîro mêvanê biraderekî afirdar in. Mîvanê biraderekî dîzayner in ku gav bi gav bi ser ket û çû qada navnetewî. Duh, Balozê Emerîka li Swêdê mîvanî wî bû. Şêfê. Şaredariya Kalmar mêvanê wî bû. Em Stockholm hatin vî bajarê biçûk pênc sed kîlometr li başûr rojhilatê Stockholm ku em kak Cengîr Mededî bibînin û vê hevpeyvînihan li gel wî bikin bi we bidin naskirin. Roj baş kak Cengîr. Roj baş. Yanî ev riya hane dûr û dirêj ji Êranê. Ta Iraqê, ta Swêd heta ku tu gihiştî wê derê tu pê hesiyayî ku tu ne Iraqî, ne Îranî an tu Kurdistanî. Dirust e. Hestê te çi ye ji ber vê riya hanê? Ber lawek pêm xweş e ke spasê Kurdistan TV bikim. Duaye wê spasê we jî bikim ke zehmetan kêşew hatin wê re. Spas. Hestî min bi em seferî dirêje li Minalê û ta ta kampeke Iraq ta li kampeke Iraq ta Swêd zor zor gewres. Ew wextê ke li Iraqê bûyîn bavk û dayikim neyan yala ke ka îş bikeyn ya pêyan xweşik e hemêşan biçînin medrese. Tiyan muhim e bo ayende pêwîst e. Heyê min çawa cure îdame min da bi medrese, derzman xwend li wê.

Fira pê min ecêb bû. Bo yekê hemî ber li wer sêyan zal hatin bo Swêd. Pê wan pê bû ke ke globê dinya pan bû, text bû. Yanî ewana kemûkurê bû em em yanî sîstemê medreseyê li Iraq hebû man. Wextê ke hatîn bo Swêdê

Dîm ke zor pêyan xweş bû. Zor bo min zor muhim bû. Bi rastî jî yanî ciyê Şehnazî ye pêşangeheke bi vî rengî di ciyakî ew hinde girîng li bajarê Kelmer li Kela Kelmer bi amadebûna Balyozê Amerîka li Swêd, bi amadebûna ew hinde rojnamevan û kesayetiyên siyasî û kesayentiyên aborî ê girîng li Swêd, Bi rastî cihê şahneziyeke mezin e, kurdekî gênc. Lê em piçekî paş de vegerin, du hezar û deh paşayê Swêd gazî te kir û xelata afirandinê da te. Yanî wek gencekî kurd te xwe çawa dît? Zor pê xweş bû. Ew çike wekî ew bû ke min wekî Yani tu jê re amade bûyî? Amade ne rastî li esla nemzanî ke em em em bo yekê me du nefer bûyîn. Belê. Ya min em wirdo ya ew kabirayê Êraniyê wirdo. Erê. Ew hîç kampêk û bo xwe yî. Li beynî min û ew kawre êranî ye. Her wexteke navê min yan wit zor zor xweşal bûm. Wekî dinyayekî taze roşn bû bo min dubare. Ew hîç fira bûm bo xwe û xanewade gewre min. Yanî sext e ku basî ke yanî ehsayî çon bû. Yanî em em ew xweşewîstiyeke haliyeke li wextê ya zor sext e yanî tek beşekê basî bikeît. Kak Cengîr yanî xebat li ser karê dîzayn wexta tu biçûk bû jî te tiştekî welê çêdikir yan vê dawî hate serê te? Yanî hemû wî li ewê şirû kir ku wextê hatî navê kampeke Yerax ke li bîr min tê ew ê ke bawik min û dayik min û yanî qewmekan min hemûyan wextê bi xul û aw bi bêl û bi dest xanûyan dirûst kir, hewşiyan dirûst kir. Yanî

Yanî em mişkê yanî egirt. Bigirin ok. Yanî dî mişekeşî hîn zamdar nabû. Berê. Yanî bo cure hello awayî xwe me li Elyasiyê ga. Yanî çendane qutiyek mirûzê kir em da be qewmekan em. Berê. Kariye kir. Ew wekî kem bû. Ew wekî çend bû ke yanî Eger îse çitêk bûaye li malê ya ji bo hemîşe pêm xweş û ke bi dest kar bikim. Yanî bi çekuş û bi bizmar. Belê. Ew ji têlekê bû ke bawk û dayik min hemîşe yanî li ixtiyar man bû ûştane. Pêyan xweş û. Belê. Kak Cengîr yanî kurd dibêjin masî li nav deryayê gewre, deryayê mezin, mezin dibin. Bes te li vê derê zanîngeha xwe xilas kir, xwendina xwe te li vê derê xilas kir û her ti li vir jî may. û tu li vir mezin bûyîtî. Yanî tu neçûyî Stockholm yan tu neçûyî Parîs û New York. Çima? Ewelîneke yan osaneke xanewedeyê min helêra ye. Xanewedeyê min bo min fira fira mam e. Yani min xanewedeyê zor gewre in. Ew yani eger bi ewan jî newayî nisim li Îran nebû. Ewan gehîn zehmetên kêşawa wê destê em ewe kê min gewre bûyîn. Sekê min ji gewre bûyîn dinya here jê dest man e. Heq nîye yanî dirûst neke em biçîne we yanî rav bikeyn. Yani divê û wefadarî tarîxê xwe yî bin. Pêm xweş e ke bibênim bawk dayikê min wexta pîr e win. Pêm xweş e biyanimênim. Pêm xwe yanî bo min muhim e ke yanî legel yan bûm. Duwaye we eger te Îsa min etwanim biçim li New Yorka, studyoya New York baz bikim. Li her şûnê dinyayê be jî etwanim karim wê bê. Yarî biçim li dawam bûm bi karê kim. Bes bo wî ke nayêkim ewlana wesanê bi xatirê xanima dikim. Dûmena wesanê ke ew textane, ew produktane min dirûst dikim zor bi qudret in. Yani

Pûlekî zor edin bo feqet bo transportekê, bo wê ke bîkêşin bi kiştî. Boçî? Bo xatirê wê ke ew wespa wan, ew produkta min dirûst dikim erzişî zor e bo ewan. Duwaye ew nîşan da min ke min pêwîstî ne li Stockholm bûm. Min re tu hem li Kalmar o Product-ekan im û textekan im baştir hîn bikim. Yanî market fêr. Yanî tu dibêjî di warê ji ber ku teknolojiya gelek îl pêş ketiye, dinya biçûk bûye, tu li kê derê bêhna te hemû dinyayê. Ew bi înternet zor sadetir ke yanî ew her çi dirûst bike nîşanî bide bi dinya. Belê. Baş e li catî ew mobîlyayê ke cenabî tu dîzayn kiriye. Hîç di çi warî dîzaynê din de ji te dixebitî?

Bayê produktê dirêst bikeyn ke komekman bike. Bo xatirê wê ke dî zor fokus me neyên du sal fokus dana li barê produkto. Duayê du salî çi her wextê bi komekî înternet rehettir bû ke ême navê dirûst bikeyn. Keme keme îç îse ême xerê kîn ke lamp dirûst bikeyn ew textî danîştin dirûst bikeyn. projeyeke tewawî bi hotel dirûst bikein yanî li ta pêjin çi ew di ta destgîderî ta destgîderî ta ta glopî lay textê xeweke lempê ber textê xewe erê hemû yan ewan e yanî ew projeyeke me etwayîn hemû ştekî bikein. Yanî ew te dî li vir bi swêdî jê re dibên shop center bi bi welatê din gelek cîyan dibêjin mall. Yanî ew dîzaynî na di hindir mall de jî Dirûst wana e. jî eh, ser dixebitin. Zorbey hemû şwênê ge- geştiyane. Ew, e, yanî ewane zor ez paka nêmesên. Bo wê ke e, yanî ewan produkt gelek gerek e. Yanî tiştekî heye ke Penca sal li ber wê wextê kar bike û penca sal li duayê wextê jî kar bike. Yanî pêjin wê bi swîdî pêjin tîdles yanî li derve demê. A yanî natwanî ki salê binê deqeyê û taxto de çi salê dirûst kiriye be. Berê bes yanî taybetmendiyeke din hê ew encamê destê te ew dîzaynê ku te dirist kirî ku tu herî li kîjan welatî lê binêrî miro zanê aha ev ya Cengîr çêkiriye. Dirûst, ew zor bi qudret ew yîna nîyeme. Zor, zor, yanî zor asan e, bes ew asanî anî her kes nikare çêke. Eger wa be wê kesî din berê çêkiriba. Ma ne were? Asanê. Yanî ew her li di her li wextê li medreseyî disayn bûm, her li ew wexto

Her kesek dixwaze serê xwe pê bilind bike bêje ev ya ê min e. Çi kesî telefona te nekir meselen yan Îran yan Îraq yan miletê din telefon bike bêje wila aha tu Îranî yan tu Îraqî. Ew du sê dana re lê Îranê telefonî kirt witiyan bahs ê wan nekir ku witiya witiyan bi farsî witiyan zêde pêman xweş e ke tu em li lay padşawa û xelat kiriya wî tu

Xwênên li hîneke li raya keşa we. Belê. Bes bo xatirî întîvî we bo min ferqê nîye. Min hemişe kurd im her kurd im. Tiştî han tu dirêj dikî wek cinabê te jî kerem kir li li bazara dinyayê gelekî cî girtiye. Min cûyê lê bû ku malbata Kennedy mişterî te ne û gelek malbatê din e mezin li dinyayê mişterî te ne. Dikanî behs bikî yanî tevayî dinyayê çend nimûneyê welê

Li Aûstralya, li Vancouver, li Mîlano, li London, li Dubay, li Çîn, li Florîda, li yanî zor zor yanî Yanî muşterîman zor zor heye li hemû parçeyê dinya we. Belê. Belê. Yanî tu nikanî bêjî taybet li Ewropa yan li Amerîka yan li Astralya yan nav ereban gelek e. Ne, li hemû yanî fireh unîversel e. Yanî di tayê dinya de hîn e. Pê yanî merdm pê û pişka te tişî bê weşê dî yên. Teqdîr dikin. Teqdîr dikin. Berê. Li toyê dinya teqdîrî dikin. Berê. Ev yanî dîzaynê tu çê dikî yanî gelekî bi alî lûks ve diçe. Yanî gelekî standardekî bilind e. Yê tu nefikirî ku piçekî standardekî ji welê kêmtir ku hinekî gelêrî be welatên feqîr jî karibe bikirin. Tu li ser wê nefikiriye? Çon? Fikrê û min kiriwe. Berê. Bes kê şirketekî biçûkî wekî min ewel

Bêjî adîtir e yanî ew in lêkstirîya bes fleksîbil e yanî ke twanî Gelek tişt ji eynî tişt derê bînê. Aferîn. Berê. Yanî ez niha caran difikirim yanî ew dîzaynê tu çê dikî bi rastî jî dikarin bi gelek şêwan werin bikaranîn. Ti Temenê te hep kêm e. Yanî tu hê jî zarokî emrê te zanim sis sal e. Di heta vî sis salê han te gelek asteyê baş bi dest înane. Di plan û projeyê te de ji bo pêşerojê tu dibê yanî te heta niha razî yan tu bêjî te kêm kirî yan te zêde kirî divê tu piçekî hêdîtir biçî. Tu çawa bi xwe dinirxînî? Ola em pêm xweş e ke

Li em stûdyek biçûk ye me we ye me etwanîn yanî baştirîn kar bo kursan bikin. Kesek kursan ke la hala hala wextî avakirin avakirin e. O zor mom ke influensî şî bê. Ku min ro beşdarî proseya avakirina welatê xwe bibe. Dirûst pêm xweş e ke beşdar bûm min îc. Belê. Min eger bi textnevê bi şêwê tûrtvan min îc beşê xwe min bidim.

Belê. Yanî zorbayî navê te ji wan re dihilbijêre bi îngilîzî ne, ji ber îngilîzî nav netewî tir e. Îngilîzî ziwanekî hênî dinyayî ye. Belê. Rehet tir e ke ew bi ewe komûnîsêre bikî. Belê. Compound collection li eslayanî çar dane komponent e, çar dane parçe.

Teqrîben penc dane materyal heye ke ditonin bi xwe yên hilgujêrin o. Îlhanê ew ê sê nefer ser û din in. Ez pê dihesim felsefak di paşî de hê. Te dî ne wek masa hane rast e ku sê însan li ber hev rûn in, mecbûr in xwe bizîvirînin û bi hev re deng bikin. Her kes kanê li cihê xwe rûnê û rû her çend jî li hev be. Yanî ew mesela ke civakî jî tê de. Yanî tu di wê felsefê de jî fikireyê wexta te ev dîzayna han afirand? Ew yanî piştî em proje ew bû ke temaşa bikeyne emro yanî emro lem dinya çi textê lê bû. Yanî nîşanî da ke ew textane ke bû hemşî ewana piştî em bû min mî danîşt bek cor danîştî.

Azadiyê wî pê bide ke panorameyê xwe yan timaşa bikin. Azadiyê wê ke pê yan bide ke bitwanin bo xwe yan danijin her corî pê yan xweş bêt. Yanî hîç hemû kesê yanî ema însan kişman ferq manî. Min ew ke min pê min xweş e şayad bi to pê xweş nebe. Yani yek ji e, karakterê însanê Ewropî li dem û çavê hev temaşe nekin wexta diaxivin. Yani her kesekî alek didinêrin. Bes li wer mecal zêdetir e eger bixwazin temaşeyê dev û çavê hev bikin. A di duwa jî dîstans di navbêna wan de baş e. Yani ne gelekî nêzîkî hev te dî hez nakin nêzîkî hev de biaxivin. Piçekî mecal di navbêna wan de hebe heta biaxivin. Yani hesabî wê meseleyê jî bûye. Cenabê te duh di pêşengehê de pêşengeheke gelekî serkeftî bû, cihê şahnazî ye. Me hat hinekî wêneyê wê jî girtin. Kolekşineke ne koleksiyonek pêşkêş kir ji bo xelk bibîne û pêşeroj de bikirin. Gava piştî wê çi ye? Îse gavê piştî ew e wesanê ke

Te hêviya xwe anî ziman ku ev tiştê ku cenabê te afirandî û te daxistî bazara dinyayê, tu tê de nav û bang biyê. Te hêviya xwe anî ziman, tu dixwazî gava yekê jî ev tişta, ev encamê han têkeve destê Kurdan, li Kurdistanê jî bi temamî cihê xwe bigire. Tu çi hêviyê din di derbarê Kurdistanê de hene? Va Kurdistan tê vê li pêş tê, tu kanî ji bînerên Kurdistan tê vê re bêjî?

Yanî piyam xweş e ke biyam li Kurdistanê nişanî bidim. Bes nazanim çon biyam bo wê. Yanî hîç kanaleke min nîye tayî se. Ev jî pirsa me ye dawî bû ji kak Cengîr Mededî. Em hêviya serkeftinê ji wî re dikin û em spasiya we dikin ku we guh da û temaşayî bernameya me kir. Zor spas.